Wel, yn ymuno gyda ni heddi, mae gwyneb cyfarwydd iawn i ni gyd fan hyn yn Menter Cwm Gwendraeth Elli, sef yn swyddog datblygu cymunedol, Ellen Morgan. Sut i ti, Ellen? Dwi'n dda iawn, diolch yn fawr i ti. Fel y boi. A mae'n saff i weid bod, uh, bod wedi bod yn gyfnod eitha prysur i ti a dyw'r uh, Gareth yn ystod, uh, yn ystod y misoedd diwetha. A di, lle ti weid ni, do, gaethon ni'n bach nôl uh, diwedd mis Tachwedd, so ni wedi bod yn fysi iawn, er bod ni ddim wedi gallu mynd i lot o ddim man, ond na, mae fe'n um, newid byd, ond mewn ffordd da iawn. Mae'n lyflu. O, well, llongyfarchiadau i chi beth bynnag. Felly, Gwnewn ni gyffwrdd ar yy ar ar yym ar y cyfnod lle ti 'di ti 'di chi 'di dod yn yn rieni nawr ma' yn y man. Ond os awn ni nôl â chi i i'r yym i'r cyfnod clo cynta 'na de yn yn mis Mawrth. Shwd o't ti'n gweld y broses yna nôl nôl ar y dechrau o witho gytre a a pethe fel 'ny?
So, reit ar y dechrau, pan o'n i'n goffa gweithio, o'n gweud, reit, pob un gytre, mae bach o, twa, bach o novelty mewn ffordd yn y dde. Ti'n ti, ti, ti gweithio, ond ti'n gweithio o gytre. Um, fi credu nath yr, ti'n bod, y novelty na wear off o fewn cwbl o thnosau. Achos oedd jyst y ffordd o weithio yn newid yn gyfan gwbl. Mae'r ma gwaith ni'n ni'n neud mor gymunedol, a ni'n mas, ni'n cwrdd y pobl gwahanol bob dydd. So h- cael hwnna 'di tynnu wrthot ti, a gorfod meddwl wedyn i, "reit, beth 'y ni'n mynd i wneud, shwt ni'n mynd i gyrraedd yr holl bobl hyn", oedd yn anodd wedyn 'ny, timod. Ond oedd e'n neis cael ryw fath o sialens newydd, yym, ond na, allwn i ddim gweud bod fi'n joio gweithio gytre, timod, trwy'r amser. Mae fe'n neis cael mynd mas, cwrdd â pobl, gweld pobl newydd, trio helpu pobl fel ti'n gallu, a ar hyn o bryd, timod, ni ddim yn yn cael wneud 'na. So, na, oedd e'n brofiad. Ond fi'n credu 'fyd, nôl yn y cyfnod cynta 'na, wel, on', er o'n i'n falle yn meddwl bod hwn yn gallu, bod bod y cyfnod 'ma'n mynd i bara am am sbel, am, wel, am am wythnose i fisoedd, 'yn ni dal yn yr un, yn y sefyllfa o weithio gytre bron i flwyddyn nawr yn ddiweddarach ife, felly oedd y oedd y cyfnod cynta 'na, o'n i'n meddwl taw falle ryw wech wythnos bydde, cwpwl o fisoedd neu beth bynnag ife. ond yn amlwg ni wedi gorfod um, paratoi'n hunain am, am y tymor hir fan hyn. Odi, na'r peth, ti'n paratoi, ti'n addasu, ond ti'n cadw trial meddwl wedyn ni fyd am, am pethau newydd i gyflwyno, a ti'n modd, mae pawb yn wynebu'r un sialens, nyn nhw, mae pawb yn trial meddwl am ti'n modd, syniadau newydd, syniadau ffres, a mae fe'n anodd, ti'n modd, a dim ond... Ni dim ond yn gallu gwneud y yn gorau wedyn, ni, dyn ni? Ie, yeah, na fe ddewe.
So, siwr ti'n teimlo yn ystod misiodd o'r haf a, a mynd mewn i'r hydref amdano cwrdd â ffrindiau a, a teulu um, yn amlwg achos oedd yna risg ychwanegol gyda ni, gyda ni nawr a, a, a ti'n ti feichiog?
Oedd e'n anodd, ti'n modd? Mae popeth di newid siwt gwmynt. Um, A oedd e'n un o'r pethau na le oedd, ti'n ti'n cael gweld pobl yn ystod y cyfnod na, dros yr haf a pethau. Ond ti jyst, ma' fe, oedd e wastad yn back dy feddwl ti, timod? Oedd e oedd e'n back dy ben di, "Och, os 'yn ni yn cwrdd lan 'da'r pobl hyn nawr fel timod, beth os?" Timod, a ti'n jyst ti'n treial, timod, ti'n golchi dy ddwylo, dwyt ti'n gwisgo masg a pethe fela, ond oedd e'n whare ar dy feddwl di, ond timod, o'n i yn teimlo ar adegau, ma' raid ti feddwl ambyti dy iechyd meddwl di 'fyd, timod? Yym. a twa, o'n i'n cwrdd lan dy ffrindiau agos, yn y fe, cwrdd lan dy teulu, mae Gareth a fi'n lwcus, mae'n ma, ma teuluodd ni'n fach, so ti'n bod, sy'n lot o bobl da ni weld. Um, ond mae fe'n anodd yn dweud, a mae ma, ma, ma pawb yn yr un cwch yn dyn nhw. Um, yeah. Ti'n cael cadw'r un mor saff o ti'n gallu. Ie, yeah, ie, yeah, na beth yw e. Felly, ers, ers i gyto, gyto fach cael ei, cael ei eni, a chi wedi dod yn, yn rieni, e, yn ni bron o bod wedi bod mewn, mewn lockdown trwy, trwy ddof e gyd ers, ers diwedd mis, mis tachwedd e. Ond wedi bod yn anodd yn ystod yr wythnosau a'r well, y doi fis diwetha de i, i ddim gallu gweld teulu a, a ffrindiau ac ati? O, ma' fe'n, ma'n horrible t'mod, achos 'na'r un o'r pethe neis ambyti pan ti'n cael babi yw t'mod pobl... ti'n gallu mynd i weld pobl, ma' pobl yn dod draw ato chi a pethe. Digwydd bod, na'r... fi'n credu yn y cyfnod 'na le bydde pobl 'di gallu dod i gweld ni, o'dd gynta ddim yn hwylus 'da neb, so bydd e'n yr ysbyty am cwpwl o wythnose cynta le bydde pobl wedi gallu dod i weld ni. So erbyn bod e'n dod gytre, setlo, o'n i mewn cyfnod clo arall, so dyw e ddim 'di gweld fawr iawn o, timod, o neb o gwbl. Yym, a timod, ma' hwnna'n anodd wedyn, achos ma' fe'n cyrraedd yr oedran nawr le ma' fe'n sylwi ar pethe, timod. A yy timod, ma' fe'n edrych arnot ti nawr a ma'n cymryd popeth miwn, a timod, so fe'n gallu gweld neb. Yym, a fel rhieni newydd, timod, ti moyn cyngor neu timod... 'sa ti'n gwbod pan mae'r nosweithi 'na pan dyw e ddim yn cysgu, a timod y diwrnod ar ôl 'ny wedyn bydde fe'n neis timod, mam bod yn draw timod ti 'llu cael brêc am hanner awr fach. Ie ie. So o'n i 'di ca'l hynna so t'mo' ma' fe wedi bod yn t'mod ti'n chucked in right at the deep end t'mo'? Ie ie. Ond Oedd e'n ffordd dda o ddysgu. Ie, na beth yw e. Ti'n teimlo bod chi wedi colli mas ar ambell i beth, falle byddech chi ddim wedi... Um, Wel, ambell i beth byddech chi wedi bod yn rhan ohono uh, yn yst, achos y, y cyfyngiadau sydd wedi bod gyda ni? Oh, bendant, mae gwmynt o bethau fel bod, grŵp mamis a babis, hyd yn oed pethau bach fel ti'n gweld yr, bod, yr health visitor, yr, yr, y midwife a pethau, ma' gwment o hwnna fel, wnes i ddim gweld midwife nes o'n i'n beth. O'n i'n credu o'n i'n 25 wythnos. Ie. Yeah. Beth fel la, ti'n meddwl, cynta, o'n i'n gweld midwife, a ti jyst yn meddwl bod hwnna'n bonkers. Um, ond ti'n meddwl, hyd yn oed ar ôl ni, fel, ie, fan nhw'n gweithio ti'r grŵp mamis a babis, gallu mynd â fe i nofio, ti'n meddwl, swn i wedi gallu gwneud dim byd fel la. A ti'n meddwl, jyst hyd yn oed mynd i cael coffi da ffrind, a chymryd digwydd bod, Ma' pedair o'n ffrindiau ysgol, ma' pedair o ni, ni gyd 'di cael babi o fewn chwech, saith wythnos o'n gilydd. Gosh, ie. A timod, sa i 'di gallu gweld dim un o nhw, so o'n i 'di gallu mynd i gael coffi a jyst cael y sgwrs 'na o, timod, "O, ma' Guto yn wneud hyn 'da fi." O, timod, "Odi r'un bach yn wneud 'na 'da ti?" neu "Beth wyt ti'n wneud fan hyn?" a jyst cario, timod... pethe. Bydd... ie. ...ond ti'n teimlo falle'n silli'n gofyn dros y ffôn, ond dros sgwrs, dros coffi, mae fe'n dod yn naturiol, timod? Ydy, ie, na, bydd e. Mae pethau fel awr wedi bod yn wedi bod yn anodd iawn, nag yw e? Enwedig i, i, i rieni newydd, falle, am, am, am y tro cynta, nag yw e? Odi, odi. A ti'n meddwl, hyd yn oed rhieni sy'n falle'n cael yr ail blentyn, wel, mae ma doi dy ti nawr, so mae ma dwbl y gwaith dy ti, a ti'n meddwl, yeah. sef da ti wedyn i, i, i rhannu'r baich na gyda, ti'n meddwl? Nawr, uh, ar ddechrau'r flwyddyn, wnaethon ni weld um, eitem gyda ti ar, ar y cyfryngau hefyd, le o ti'n um, siarad am y sefyllfa gyda, gyda, dy, gyda dy dad cu ar ddechrau'r flwyddyn. Um, um, sefyllfa amdano um, y brechu Covid. Um, eglura beth, beth oedd wedi digwydd fyna? So, mae dy cu mewn cartre gofal um, lawr yn Castell Newy. A oedd y rheolau ddeithon nhw mas gyda, os oedd Covid yn y cartre, with dim hawl 'da nhw cael eu brechu. So be wnaeth... o- oedd y ci yn cael canlyniad negatif, a gaeth e, bob prawf gaeth e, gaeth e canlyniad negatif. Ond achos oedd achosion positif yn y cartre', wedd dim hawl 'da fe wedyn 'ny cael y cael y brechlyn. A oedd hwnna ddim yn wneud unrhyw sens i ni, timod. A oedd yr un peth ambiti yym y gofalwyr mewn 'na, oedd dim hawl 'da nhw chwaith. a oedd e jyst ddim yn gwneud sens i fi. O'n i'n meddwl, ar y dechrau, ti'n meddwl, o, fi wedi, ti'n meddwl, fi wedi agor yn heg fan hyn nawr, fel beth fi wedi gwneud. Ond o'n i'n meddwl y bit i fe wedyn, ti'n meddwl, sy'n llais da nhw, dyn nhw ddim yn gallu siarad lan, ti'n meddwl, dros i hawliau nhw. A mae perffaith hawl dyn nhw cael, ti'n meddwl, y brechlyn hyn. Oedd e'n cael canlyniad negyddol. Fi'n gallu deall, os oedd wedi cael canlyniad positif, bydde rhaid ti aros. Ond oedd y ffaith bod nhw'n, ti'n meddwl, atal nhw rhag eu gael e, yn gweud, o, bod rhaid bod dim un canlyniad positif yn y cartre am byth ar 28 diwrnod. Wel, gallet ti fod mewn sefyllfa le ar diwrnod 27, mae rhywun yn cael canlyniad positif, a mae 28 diwrnod arall, a bydde fe jyst yn mynd rownd mewn cilchodd, ti'n mo? A bydde nhw wedi gorfod mynd nôl i'r dechrau wedyn, yn gwmwys, ti'n yeah. ti ail ddechrau y, y, yeah. y system to. A nhw wedi bod yn eistefellodd ers mis cyfan, ddim yn cael gadael i eistefellodd. A ti jyst yn meddwl beth mae hwnna'n neud i iechyd meddwl nhw. A to fi'n gwybod mae'r beth i bod yn y newyddion wythnos hyn nawr, le o gŵr, ti'n bod, rhyw fenyw, mewn cartre gofal, di dangos llun o fe blwyddyn yn ôl, jyst ar ddechrau'r cyfnod clo, a dangos llun o fe nawr, a ma'r dirywiad ynddo fe yn... o, mae'n torri'r galon 'di, timod, mae fe 'di cillo shwt gwmint, a dim ond o achos dyw e ddim 'di cael y cyswllt 'na 'da'i deulu fe, timod, y s- y siarad, a ni'n gweld Nun dy'cu, timod, ar FaceTime, a timod, lwcus bod hwnna 'da ni, ond 'sa fe'r un peth, timod? A hwnna sy'n anodd, a gobeithio nawr bod nhw wedi cael y brechlyn hyn, ni'n gallu, ti'n modd, ni cam yn agosach i gallu, i gallu gweld eto. So, mae, mae e wedi cael y brechlyn erbyn hyn? Odi, odi, mae wedi cael e. Mae wedi cael yr un cynta. So, a fi'n credu, mae'r llywodraeth nawr gyda rhyw fath o rhyw sgîm le mae rhyw pods i gael neu'r beth, so ti'n ma, gobeithio byddwn ni'n gallu mynd lawr y fyna, achos sef wedi cwrdd ag eto to, ti'n ma? So, byddai'n lyflu nawr. Wnaethon nhw newid uh, y reole o ran y 28 ddiwrnod, do, wnaethon nhw ddim, ond nhw ddim wedi gorfod um, wneud y cilch yn gyflawn a, a wedi wneud e'n llwyddiannus, wnaethon nhw newid y reolau, dwi fe? Do, nawr sa'n siŵr mo, pwy sydd wedi newid, newid y rheol, um, ond do, gath dy cia, um, sa'n siŵr os oedd achos positif na, ti'n modd, pryd ni, ond sa'n credu 28 diwrnod wedi bod a neb wedi cael, ti'n modd, canlyniad positif. Um, So na, fi'n credu maen nhw'n ôl yn cymysgu gyda'i gilydd o fewn y cartre nawr, timod. Ie, ydyn, na beth yw e. Neis iddyn nhw, achos o leia, er dyn nhw ddim yn gallu gweld ni, maen nhw'n gallu gweld ei gilydd. Odi, mae hwnna'n rhywbeth i nhw hefyd, ydw e, mae'n mynd i helpu nhw yn fawr iawn yn y... Odi. So, wedyn ni, maen nhw wedi gwrando ar dy, ar dy gyfweliad di, Els, a, gr a gwrando oh. ar beth ti'n gweud. ti byth yn gwybod, felly mae fi fydd y prif weinidog nawr, mae'n gwybod o'r flynedd fe. Na, dim diolch.
Na, ond da iawn, nes ti, nes ti siarad yn wych dros, uh, dros y trigolion na, a oedd y bwyntiau di'n yn, yn, yn arbennig. Oedd e ddim yn gwneud synwyr ar y pryd, a fel ti'n gweud, oedd cyrraedd 28 diwrnod, wel, os o'n nhw ddim, os o'n nhw'n cyrraedd 26, 27, a rhywun yn testo'n positif, a bod nhw'n garfod mynd nôl i'r dachrau, a oedd e r- a rhwng oedd e rhwng cyfnod le oedd y rife mor uchel. Nag oedd e? Oedd, oedd, Na'r peth, ti'n modd. oedd bron rhywun mewn grŵp o bobl yn testo yy, yy, yn positif yn anffodus. Na'r peth. A ti'n modd, oedd, di- oedd dim un rheswm o'n i'n gallu meddwl am yn rheswm digon dilys, ti'n modd, i atal nhw rhag i gael e. oedd jyst iechyd meddwl nhw yn ddigon o rheswm i i i roi fe iddyn nhw, timod? So, na, fi'n fi'n falch iawn, iawn bod nhw... Ie, na beth yw e. Na, mae'n wych i glywed bod gath y gath ei i ddatrys yn y diwedd. Felly, edrych ymlaen i'r i'r flwyddyn sy gyda ni nawr. Fi'n gwybod mae'n teimlo fel sef bod ni wedi bod mewn lockdown ers misiodd, ond ni, ni ond dal yng, yng nghanol mis chwefrod. Mae rhaid bod chi'n edrych ymlaen i pethau i dachrau cael ei ymlacio a a gallu falle mynd mynd o gwmpas i wneud ambell i beth yy fel teulu a fel fel tri yn ystod y misoedd nesa' nawr yn y gwanwyn sy'n sy'n dod mlan. O bendant, t'mo'. Mae 'di bod yn gyfnod, wel, mae lot o bobl, wel hyd yn oed chi yn gwaith, falle welwch chi fi'n disgwyl pan o'n i'n cario gyda unwaith, falle, so ti'n bod... Ie, wel, trwyddo fe... Anyway, sy'n credu. Na'r peth te, so mae gwmyn o bobl fel sa'i di gweld fel tra o'n i'n cario gyda, na dim byd, so gobeithio nawr, ti'n bod, wrth bod y flwyddyn yn mynd yn ei flaen, bydd, fel o' ti'n gweud, pethe'n cael eu llacio, byddai'n gallu mynd am coffi gyda ffrind, neu ti'n bod, byddwn ni'n gallu wneud y pethe 'na bydden ni fel arfer wedi wneud heb hyd yn oed meddwl ambiti fe, timod. Yym, so na, croesi popeth. A timod, ti moyn bod pob un, timod, dal i fod yn cadw'n iach, ond... Wrth gwrs ni. ...Mae pobl yn mynd, timod, so'r Covid hyn yn mynd i ddiflannu dros nos, so mae jyst rhaid i ni treial, timod, ymdopi, addasu a wneud y gorau o'r sefyllfa. Mae jyst, mae rhaid i bawb i jyst dilyn y canllawiau fi'n credu. Fi'n credu oedd gormod o bobl yn, yn ystod y cyfnod cyn nadolig wedi anwybyddu'r canllawiau a teimlo fel bod ni wedi dilyn canllawiau a bod ni ddim wedi pethau wedi gwella. Felly o'n nhw'n penderfynu wneud beth o'n nhw eisiau fi'n credu. So fi'n credu, gobeithio nawr pan fyddwn ni yn yr wythnosau nesaf yn ymlacio pethau. Taw ara bach fydd i gobeithio, ond os byddwn ni'n yn gwneud camau positif yn, yn symud ymlaen, byddwn ni ddim yn gorfod mynd nôl o gwbl gobeithio i'r cyfnod clo mowr fel ni wedi cael geia hyn. Uh, Odi, na, ti'n bod, mae ma fe'n anodd, mae pobl yn danto, a ti'n ti yn cael digon, ond mae rhaid ti trio meddwl y biti fe fi'n tymlo, ti'n bod, ty beth, m- mae fe'n yn flwyddyn, yn ddwy flynedd o bosib, timod. Ond ma' 'da ni sawl blwyddyn, timod, ar ôl, fi'n gwybod yn iawn, 'swn neb yn gallu gweud be sy'n digwydd fory, timod, ond ma' 'da ni sawl blwyddyn gobeithio ar ôl hyn. A timod, dyw dwy flynedd falle yn hynna i gyd Ma' fe'n anodd odi, ma'n horrible, ond jyst tria meddwl amdano fe. A gobeithio, pan fyddwn ni mas ohono fe, byddwn ni'n edrych arno fe fel cyfnod o 18 mis i ddwy flynedd oedd e, ond bod ni'n, ond o leia wedyn ni trwyddo fe a bod ni'n dod nôl i, i ryw fath o normalrwydd, um, normalrwydd i ni'n gyfarwydd gyda. Na'r peth, ti'n bod, a, a ni'n, ti'n bod, ni'n lwcus, ni'n un o'r rhai, wel, ti'n bod, fi 'di bod yn lwcus, timod, 'sneb yn y teulu gyda ni, timod, hyd yn hyn, diolch byth, timod, wedi wedi wedi dala Covid. A timod, ni'n ni'n ni'n un o'r rhai lwcus wedyn ni, timod, a ma' jyst yeah. trio rhaid meddwl am y pethau bach, timod, ni'n saff ar hyn o bryd a, a edrych arno fe fel na, ynddo fe? Ie, yeah, na beth yw e, na beth yw e. Felly, mae rhaid i fi um, gyffwrdd gyda ti hefyd. I ni gyd yn, yn, yn gwybod bod na, bod na gefnder uh, perfformio a, a, a actio gyda ti uh, yn y blynyddoedd diwetha. Felly, beth yw, beth yw dy farn di ar gyfer y pobl sy'n yn y maes hynny ar hyn o bryd, neu'r bobl ifanc sy'n ceisio mewn i'r maes hynny, ble mae, mae, mae pethau yn yn heriol um, ar hyn o bryd, a mae falle mae'n dyfodol ansicrwydd mm. yn y maes um, i'r bobl sy'n sy, n, sy n trial mynd mewn iddi. Mae'n ofnadw anodd, ti'n modd. Mae yr un pe- 'r un peth â t'mod sawl maes arall on' m- m- mae bywoliaeth nhw wedi t'mod bod ar stop nawr ers t'mod bron i flwyddyn. Yndi. Yym ma'n frawd, ma' fe'n ddyn camera t'mod ma' ma' ma'r gwaith i gyd 'di sychu lan dros nos t'mod ma' fe'n lwcus ma' fe'n ca'l t'mod hyn a hyn o t'mod o waith nawr ac yn y man. Ond timod, ma' fe jyst wedi cael ei... mae'r carpet wedi cael ei tynnu, timod, oddi ar... oddi dan eu traed nhw, a timod, sdim byd i gael mas 'na ar hyn o bryd. Mae pethe'n gwella, timod, maen nhw'n ffeindio ffordd rownd pethe, yym, sy'n anodd, ond maen nhw... mae'r ffordd maen nhw'n meddwl tu fath- yy tu fas y bocs nawr i gael ffilmio pethe, timod, fi'n gwybod, gwed nawr bod... oes 'na golygfa le ma' rhaid bod nhw o fewn dwy fetr, neu ma', tibod, gwênawr bo cwpwl sy'n at- wel, neu pâr o actorion sy'n actio fel cwpwl, maen nhw'n cael y cariadon, timod, neu'r gŵr neu'r neu'r wraig i ddod mewn fel stand-in, timod, fel pethe bach fel 'na. Yym, defnyddio fel perspecs os oes fel, timod, olygfa le ma' rywun yn gorfod cusanu, pethe bach fel 'na le maen nhw'n meddwl am ffordd rownd pethe, ma' fe'n anhygoel. Ond... mae'n anodd, mae fe'n rili, rili anodd. Timod, a fi'n credu bydden i'n meddwl, maen nhw jyst yn trial wneud y gore fel maen nhw'n gallu, ond mae'n ma anodd. Ti jyst yn gobeithio nawr gyda'r mwy, timod, mwy o bobl sy'n cael ei brechu, mae bydde, timod, yn, yn gwella bethau. Ie, yeah, wel, na bydde wedi.
Fi'n credu, y, y maes fel y theatre a pethau sy'n sy ffindo fi yn, yn, yn, yn mm. anoddach, a pobl sy'n perfformio um, ac ati, os maen nhw yn anffodus, mae popeth wedi dod i stop. Gyda rai o'r actorion, fel twyd, nes ti weithio ar, ar rownd a rownd am, am sawl blwyddyn, well, mm. ar ôl y cyfnod clo cyntaf, fe, fe, fe eitho nhw nôl yn ydw fe, a maen nhw wedi gallu cadw'r cadw gwaith i fynd mm. uh, yn mm. dilyn canllawiau yn amlwg, ond fel mae'r ma, perfformwyr sy'n mewn theatre neu beth bynnag, yn, yn dal ar stop. dal ar stop, a timod, fi'n credu mae lot o hwnna i wneud, yn enwedig gyda, fi'n credu ni, timod, sioeau cerdd, achos mm. ond ti'n gwybod, canu yn gallu, achos ond obviously, ti'n gwybod, mae'r ma ffordd wyt ti'n canu, mae yr, yr, ma, ti'n gwybod, mae'n trefeili trwy'r awyr, yn diwedd. E? So, fi'n credu beth maen nhw'n gobeithio wneud fyna, yn fe, bod nhw'n nhw, nhw dod mewn â system ble maen nhw'n gallu testo pobl, ti'n modd wrth bod nhw'n mynd mewn i'r theatr, felly, sa'n yeah. siŵr iawn. Ond timod, am faint maen nhw'n mynd i gallu gweud, "na, na, sori, mae popeth ar stop"? Timod, ma' ma' rhaid i ni gyrraedd rhyw bwynt le m- ma' rhaid, timod, ma' bywoliaeth pobl, timod, ma' pobl wedi gweithio mor galed i gyrraedd, timod, os wyt ti ar llwyfan y West End, wyt ti 'di gweithio'n ofnadw o galed, timod, i i i gyrraedd fan'na, a ma'r ffaith bod nhw ddim 'di gallu gweithio o gwbl am flwyddyn, byti bod, timod, i blwyddyn gyfan, a t'mod ma' 'di gorffod myn' mas a fel ca'l swyddi eryll ond t'mod sim lot o swyddi i ga'l mas 'na ar hyn o bryd achos s- s- dim arian gyda pobol i gymryd pobol mlan. Ma' fe'n t'mod ma'n sefyllfa ofnadw on'd yw e i fod... Ydi na, beth yw e on' fel wedest ti pa- gobeitho wrth bod y flwyddyn yma'n myn' ymlan fi, fi'n gwybod beth pethau fel theatre, falle y, y, y peth ola i, mm. i, i gael torf o bobl mewn, neu mynd ni fel stadiwm er enghraifft, fe, mae'r mm. byd chwaraeon yn yr un, yn yr un um, gyda'r un broblem de. Ond gobeithio, pan fyddwn ni'n ôl, fi'n siŵr fydd na rester hir o bobl fydd yn barod i gefnogi, fynd, mynd i'r theatr, mynd i'r gemau pêl drod a chwaraeon ac ati. Yym, a hefyd fi'n credu ni gyd wedi colli mas yn unen hefyd ar gwylio a, a mynd i rywle ar y penwythnosau a, a, a gweld y sioeau yma hefyd. Na'r peth da, fi'n credu ni gyd i sylweddoli, ti'n bod, pa mor bwysig mewn ffordd yw'r celfyddydau. Ti'n bod, mae fe'n rhywbeth sydd wedi bod na i ni trwyddo um, ti'n bod, y cyfnod, cyfnod clywed, fel faint ohono ni sydd wedi dibynnu ar Netflix, ti'n bod, mae led wedi bod yn rhan mor fawr o yym, timod, y cyfnod clo 'ma, achos does dim byd lot arall 'di bod yn ei wneud. So timod, ni 'di dibynnu ar Netflix, timod, yr timod BBC iPlayer, ITV Hub, timod, a'r dramâu ni 'di gallu ni 'di gallu gweld, a y cyngherddau hyn sy 'di cael eu rhoi mlaen, timod, yy i godi arian a... Fi'n credu mae 'di wneud i bawb sylweddoli faint mor bwysig yw'r yw'r celfyddydau a faint ni'n dibynnu arno fe a faint, timod... pa mor dda yw e ym Mhrydain. Ie, yeah, na, bendant cytuno fyna. A gobeithio, pan fyddwn ni mas ohono fe, nag efe, mi fyddwn ni'n ôl yn, yn cefnogi a fyddan nhw'n gallu parhau gyda'i gyda gyrfaoedd nhw mm.
yn, yn y maes, nag efe? Yn bendant, odi, na. Cyn bo hir, gobeithio. Ie, yeah, na, bendant. Gobeithio, well, gobeithio cyn diwedd y flwyddyn, ond bendant uh, cyn, cyn hir, beth bynnag, ie. Yeah. Mm. Wel, diolch i ti am ymuno gyda ni bore yma, Elen. Mae'n neis i, neis i weld ti a cael chat. Neis fel ti, Al. Sa'n gweld neb. Na, fi'n gwybod, fi'n gwybod. Mae'n ond, fi'n credu, yeah, o ran swyddogion gwaith, e, wel, fi'n ni cael cyfarfodydd staff a ni'n siarad yn amlwg ond heb gweld, heb gweld rhywun fel hyw neu beth bynnag nawr ers, no. ers canol uh, llynedd a, oce, okay, mae'n fi'n gwybod, mae rai sy'n byw yn agos, ni'n yn, yn gwmpa mewn yn nhw weithiau, ond uh, na, na beth yw e, mae'n mae anodd, ydy fe, sy'n ni wedi gweld neb ers, ers gyfnod. Na.
Ond uh, na, ni, pan fyddwn ni yn, yn gallu, ni gyd yn edrych mlaen i dy weld, i dy weld ti to, a, a gyto, wrth gwrs, i gwrdd â fe am y tro cynta. Mae hyd yn yeah. hyw yn edrych mlaen i, i weld ti to a gwrdd â gyto. Mae'n mae siarad amdano fe trwy'r amser. Excited bost. O, oh, di, o, di, o, di. A i beth sy'n dda, fi'n credu am y cyfnod, Els, ddim, ddim golli mas ar unrhyw uh, nights out, na dim byd. Na do. Tra o ti'n disgwyl, achos na gath, gath ni ar unrhyw fath o night out, oedd y party no. wedi mynd a, a popeth fel ni, so gollus ti ddim byd mas fyna. Na, gawn ni barti mawr. Er, erbyn byddai nôl yn gwaith, bydd fwy na thebyg pethau fel ba, nôl gobeithio ni. Nôl yeah. mal ffrad. Ie, yeah, na, ti'n iawn, ie, yeah, na beth yw e. Gawn ni barti mawr wedyn ni pryd ni. Ie, yeah, gawn ni.
Fi'n siŵr newn ni lan am y cyfnod i fi colli. o, newn.